a nhryntio datgan annibyniaeth yn 91 pan wnaeth Moldofa yn annibynnol i'r Undeb Sofietaidd, yr un peth â Transnistria uh, sydd ochr arall y wlad. Um, ond um, dyn nhw ddim wedi llwyddo yna, wrth gwrs. Mae yna rhyw 150 Miguel Gaugas yn, um, Gagaus yn Moldofa. Dyma'r prif ddinas, uh, Comratia, 20,000 o bobl, rhywbeth tebyg i gyfyrddin Aberystwyth. Uh, dyma cofeb i'r milwyr i farw yn Afghanistan, chi'n gweld fyna, yr enw gyda'r bychnod. Um, felly mae'r Gawgaz, maen nhw'n ma erw cyffredinol am Twrcied o'r Balcanau, maen nhw'n siarad iaith tebyg iawn i'r Twrceg, mae yna un neu ddau gwahaniaeth, mae dyn y swa, sef y ni, uh, llythyr embarig arbennig yn hwnna. Maen nhw, nath nhw'n symud yma gan Catherine Fawr o Rwsia, ymerodres Rwsia yn diwedd deunawfed ganrif. Mae hi'n bertyn yn wag, mae Rwsia wedi cymryd drosodd. Mae'n cymell y Gawgaz o y Twrcied o Bwlgaria i symud yma, ar amod bod nhw yn troi'n um, Cysnogion uniongred. Felly dim Muslim, Croesawu cynnigion gred fel bwsa. Chi'n gweld ma bwseg ydy'r iaith yr hysbysebion fan hyn. Mae'n edrych yn debyg i fi, mae bwseg mwy na gawgaz ydy'r iaith y stryd hefyd, dwi'n mynd siŵr. Um, felly maen nhw'n dod yma dau gan mlynedd yn ôl. Um, wedyn maen nhw'n um, yn ffyddlon iawn i, i Rwsia mewn ffordd. Pa mae Moldova'n dod yn bynol yn 91, maen nhw'n trio torri ffwrdd fel uh, pobl Transnistria. Felly, um, dyma ydy'r y, y dre. Felly mae tua can milltir i'r de o Chisinau, prifddinas,

plîs, a oedd y ferch ddim yn deall fi. Felly, dwi'n mynd siŵr os mae'n fy acen i yw hwnna, neu fy cam yn gan i, fy lapte neu lepte, dwi'n mynd siŵr. Ond um, nes i ofyn wedyn lepte molwcwm, neu molwcw, sef rhywbeth tebyg i beth yw e'n Rwsiaig am llaeth, tebyg iawn i milk yn Saesneg, a ddath y bachan ar draw. Ac pan yn neis iawn, uh, gofyn y ferch, doedd hi ddim yn siarad gawga. Ie, fi yn un o'r nyttas yma sy'n gofyn pobl pa ieithoedd maen nhw'n siarad. Doedd hi ddim, neu falle ddim wedi Roedd hi'n siarad Rwseg a Romaneg, oedd y crwt wedyn yn bach yn neis iawn. Siarad Rwseg, doedd e'n dweud tipyn bach o Romaneg, a ddim fel sef mwy barod i trio Saesneg ddweud gwir. Um, felly mae hwn yn Eitha diddorol hynny yw. Felly Rwsieg ydy'r iaith i bob pwrpas. Dwi'n gweld fan hyn. Mae'n amlwg yn teimlo bod... A mae hwn yn, yn debyg ar draws yr hen industriaethau ag yn uh, wel hen uh, ffederasiwn Rwysia mae llirio bychan iawn yn teimlo'n saffach mewn dyfynodau gyda Rwysia na gyda nhw gydag um, falle gwlad annibynnol newydd. Um, felly mae'n teimlo iawn Rwysia, mae yna lot fawr o genedloedd eraill 'na hefyd. Felly mae'n weddol normal i bod yn genedl bychan o tua 200,000 o bobl yn siarad y iaith wrth bynnag. Tra falle os chi yn um, os chi yn well, gwlad fel Moldova lle mae pawb arall yn siarad Romaneg, mae'n wahanol. Felly dyma'r lle, na i jyst uh, benni dy hwn, na i jyst croesi'r hewl. um, a pobl actually yn stopio at y zebra crossing fan hyn. Ond does neb yn dweud lot o diolch fi'n sylwi pan mae pobl yn sto- ceir yn stopio. Felly dyma'r um, gorsaf heddlu. Chi'n gweld baner fyna, baner Moldova a dyn dim yn chwilio'n clir iawn. Baner Gawgaz, felly um, streipiau gwyrdd, glas, gwyn a coch gyda tair seren yn, yr, yn y canton yn y glas. Um, lli tref, Digon, sdim lot yn digwydd yma, mae'n digon tawel, mae'n wrth brifysgol yma, ond uh, dwi'n byw gweld lot o'na. Ond uh, felly dyma ni, dyma um, gobrat gyda cei, yn iaith Gawgaz, yn iaith Twrceg, gyda ec yn Romaneg. Mae'n cwbl arwyddion dwyieithog, dim lot, sy'n dda enw lle yna rhyw sy'n dweud croeso Gawgazia ar y brif ffordd. Ond mae'n edrych i fi, mae Rwsieg y dydd. Wel, sicr y prif iaith o ran um, masnach ag hysbysebu. A dyn dyn ni.